Erokamano kelo waka jaduong' mar ndalo dikoro wachal nade Jehova Nyasachwa ka onge warokni. Wane wan ji ajia joma ok nyal. To warokni kilose msalaba to reso ngimawa. Agoni ni erokamano loch maka Daudi. Achung' e nyim jogi jaduong' ma konyo rok dawa chang'ot mana kimia Jehova Nyasachwa onge gima ng'eyo. To moloyo ipodh paro manie chunywa gi teko mar Roho mari maler. Erokamano jaduong' ma konyoro jachung' e nyim jogi to jogi to bed piny Nyasachwa kod iwuo kodwa. Mondo kata ka watieko Jehova Nyasachwa to mondo gine ber mar Wuod Yesu. Erokamano yor chor Jehova kuom dhie musalaba. Erokamano kuom reso ngimawa. Erokamano kuom warowa.

Onyuola Ogenya Ogunja, an Jakamlwang'. Kinde ni to ae grup ma Oruma. Ruoth Yesu mawaro joricho molewo nowaro chunya higa ma prochiko gariyo Disemba tarik apar. Kindeno nokarom kaka romni, nan kijana matin. To napo ka wuod Nyasaye nofwenyo na ngima na bna neno kora. Nasechako pondo kadhi e thum taduogo chon mondo kik ng'e. To thum kiaye kidhi e puodho to kinyal puro nyaka no hwiny. Richo mar achaye gweche mag oyuma be no oa. E kinde no nasechako wuotho e kor gweng' bende kiora kong'o tiora ndawa. Jaote maber. Tero kamano ni Yesu kuom biro. Kochopo odiechiego nayie ni Yesu neno jaricho, rembe man gi teko nolwoka. ma oyudo teko mar bedo nyathi Nyasaye. Odiechieng'no ema nawinjora gi Yesu nadwa luwe e ber kata e rach. Kendo nomiyo atimo neno ni nyithindwa ni koro ok adhi mielo ok adhi mielo thum kendo. Bende ni wan joote mioro omo nyiri kinde machon ni omo nyiri gotieno. Iorowa omo jowetewa nyithindwa madongo. Bang' yudo Yesu atimo neno ni koro nyiri ok abi omo nikech gidhi omo nyako to en shida. Gokugweyo sunaka e, e, e fence. Yonge amani. Natimo neno koro kabe timo mano. Kongo be koro kabe yomo, kabe dhi nyo konge kor gwe. Ndawa be koro ok bi ora, warok noketa e carpet. Tago ni Nyasaye ni erokamano ng'wono ma Nyasaye oserita. Ber osebetie, rach osebetie, to gima ang'eyo ni Yesu waro to rito, oserita. Oserita maber kochakre e kindeno, e kinda gi nyiri gi uwe uso maber, kok achandra gi weche mang'eny, nikech warruok mar Nyasaye ne oroma. Warruokno be nokwera ni koro girlfriend bende ok abedgo. Abedo sasa kamano kan kuom Yesu, nyaka kochopo aluf ariyo kod abiriyo to miya nyasimbo watimogo arus. Nyasachwa oseritowa. An gima ang'eyo, gik matimore e warruok kende ema ang'eyo. Nikech gik moko duto an ayudo gima ni warruok ka. Obed lewni mirwako ayudo mana e warruok ka. Obed nyaka arus atimo mana e warruok. Koro gik mana e warruok ema ang'eyo, ok ok kuchata akia. Bende ok adwa ng'eyo. Ruoth Yesu opaki. E, awacho kinde machon ni omo nyiri to tinde to gibira bira godiechieng' ka chieng' reny kama to mine mago be tinde beyo kabisa mine tinde ube ahinya nikech tinde gibira bira to chaye gimadha madha to gimadha chaye to gia to an kinde wacha kata sukari bende onge mama ni koyudo kigolo sukari chwako chaye to anendik na statement maber ne giger kabisa To tinde beyo yom ridore. To en masira. Ruoth Yesu pake. Dwa wuoyo kuom Yesu ja Nazareth ma wado ng'ato to rito. Yesu wuod Nyasaye ogolo gik mabeyo e chuny dhano to kete gik mabeyo. Kiyie kuom Yesu Kristo to gik machon kadho to e gik manyien biro mana kiyie be hulogi to kiling kodgi tiwuotho awuotha gi wang' dok tiwuotho awuotha kodgi bende kamano. Emomiyo Yesu ja Nazareth endo golo gik maricho e chuny dhano to okete e gik mabeyo. Ruoth Yesu paki. A wasomo wach Nyasaye e Mariko ang'wen katas piero ang'wen kod adek Mariko ang'wen awachomo kare piero adek gabich nyaka piero ang'wen kod achiel kendo wiye malo wacho Yesu okweyo ahiti. Chieng' moro godhiambo ka Yesu nie chokruok moro gi jopuonjrene to ji be ne ng'eny kanyo. Ji nitie, jopuonjre Yesu be nitie. To Yesu owacho ni koro wang'adu nam godhiambo, ging'ad nam gidog loka cha. to odhi okawo jopuonjrene mana manok to jomoko to dong' okawo jopuonjrene kende modwa dhigo nikech aparo ni okawo jopuonjrene nikech hono motie modwa dhi timo mbele to odwa chako kod jopuonjre mondo ne en jopuonjre mowuotho kod ogi yie gi chal nadi Omiyo ka ging'ado nam gidhi gichopo e nam to yiedhi moko be ne ni kanyo. Ruoth Yesu paki. Yie moting'o Yesu ni kanyo to yiedhi moko bende ni kanyo bende oyudore kanyo yiedhi e nam wang'eyo ka nam chal to yie achiel kende ma Yesu nitie to yiedhi moko go bende noting'o mana ji. Ruoth Yesu paki. Koro kawa ni kaeri kapok wadhi ahinya to in yie mane? Nitie yie achiel ma Yesu nitie, to nitie yiedhi moko bende ma gidhigo kaachiel gi yie ma Yesu nie iye. Ok ang'e ni donjo e yie mane. E kinde ni kidwa ng'eyo ja Kristo to bende kik chandi penjo gik mang'eny. Irange aranga ting'eyo yie ma entie. Ing'anga ja Kristo ni en e yie to en e yie ma Yesu onge. Ja Kristo to nie yie to en e yie ma Yesu nitie. Koro kichandi kod weche mang'eny. Ruoth Yesu paki. Ka kod wuoyo nyisi. Kaka odwa dwoko penjo bende nyisi. Kaka odwa wuoyo kade kind Jokristo bende nyisi. Kaka odwa chwe kind anyuola bende kowuoyo bende nyisi. Kaka odwa chunge kind gi nyithinde bende nyisi. Kaka odwa dwoko kata jaode modak go bende nyisi yie ma enitie. Ruoth Yesu opaki. Eh, mano kik chandi. Emomiyo yedhi moko be ne ni kanyo. Safari ochakore gidwa dhi e loka machielo. Matin nono ka gichako wuoth to apako tugore. Apako tugore ma koro yie dwa pong' kod pi. Ka in e chuny nam e yie to apako tugore en tich matek. Apako tugore koro pi donjo mana e yie. Yie koro dwa mana nimo. Jopuonjre Yesu koro okoso kwe, koro gikoso mor, gikoso hera. Piny lich, apa pi donje yie, Yesu to ninda aninda. Japuonjre ninda aninda koteno wiye mos, odwa pimo jopuonjre gidwa timo nang'o? Ruoth Yesu pake. Pi to donje yie, kendo yie dwa mana nimo. Yesu to ninda aninda. To nokawogi kodhi kodgi loka machielo kodwa pimo nyaka yiegi ndi jopuonjre nagi gihera machal nadi. Erokamano ni Nyasaye kuom fwenyo ni jopuonjre Yesu mondo gichiew Yesu. Ok ang'eyo ni kinde ma Yesu nindo matin katemo biro tikadho nadi. E kinde ma paka obiro matu obiro kateo tikadho nadi ng'at Nyasaye. To kine ka wan to wanyap makati wadonjre kodi kidwa uso koni gi koni. Bipenya kama swali. To erokamano ni Nyasaye bende matimo ni gaji. Ka chunyi nyap e wach moro. To ja Kristo midhire no. Bedi dhiro mena ka chunyi nyap. Ruthi sopagi. Ka in tem moro e odi machandi kendo bed mar tuo kata bed mar dhier ma pesa onge. To kidhi kuom jakristo moro ni yawo nyathina tu atim nang'o? Ah, to tinde be ilinga alinga. Mane gima ochakogo, tonno. Ing'e ni kata warwa to ok walinga linga, Ruth isopaki. Kanyo mondo ing'e ni waro ok onge. Kisewinjo ton kata warwa to ok walinga linga nyaminwa watemoga. Waro ok otim ang'o? Onge. Yesu pod ni nade dwa pimi to nyathi Nyasaye ni Temore osebiro mar tuo. Yesu to nida nida ka periyo ling' thi. Odwa neno ni idwa timo nang'o. To kisedhi ka jolamo donge irem. To kisedhi ajuoga donge irem. Iremo piny kata kilamo Nyasaye to konyruok minyalo yudo timo ang'o? Onge. Yesu ninda ninda. Oneno ka pi donjo adonja e yie. Jopuonjre Yesu chandra achanda kamano. To erokamano ni Nyasaye roho mar Nyasaye ne otiyo kod jopuonjre Yesu. ba gipo ka gichiewo Yesu ni ruoth inenda to watho inina ninda to watimo ang'o to watho jawar nochung' malo ka kod odwa timo hono nikech osechiewe e kinde michiwo Yesu yie ka pak otugore ka yie dwa nimo tiyudo konyruok e kinde michiwo Yesu ka temo biro tiyudo konyruok E kinde michiwo Yesu ka dhier obiro ma pesa onge ma ok iywagri Kenya muzima tichiwo Yesu ka pier yie tiyudo konyruok. Ruoth Yesu paki. Wan dhano wanyap ahinya. Kendo nitie joma mine jowuoyo ga piyo piyo to gichango piyo to wan to wathoga mos. Dichwa ling'a ling'a ma kata jorindo kech to kowach. Bende ok odhi kwa ng'ato ling'a ling'a mine to rire rire rire rire gin gichango ga piyo miyo gidaga aming'a. Ruoth Yesu paki. E atimo kamano nikech wan babu wanowewa kapod watindo. Eka watindo kabisa to wan nyithindo piero ariyo gi wiye baba nokendo mon mang'eny. Notemo ahinya nokendo mana mon ang'wen. To ok ne yot ahinya e dak ma kamano. To chiwo Yesu ka piero yie nokelona konyruok. Chiwo Yesu ka piero yie Nyasachwa noserito ngimana. Yesu maoro to rito oserita. E bwo weche duto gi tembe mosebedi, Yesu osebedo maber. Gik moromogo de kor yo ka wadwa dhi e polo gin, gin manyiwa mamiyo wadongo e warruok. Jomoko to oluoro tem kabisa. Maka tem obiro matin to oselwar. Ka wach obiro matin to oselwar. To gik mwaromo kod e safari mar dhi e polo gin manyiwa mamiyo wadongo e warruok mondo wachung' maber kod wach Nyasaye. Ruoth Yesu opaki. Jopuonjre Yesu ochiwo Yesu. ba giyudo konyruok. Emomiyo jowetewa Nyasaye mondo okonywa ng'ato ka ng'ato koduoge e ngimane nti idonjo e yie mane kidonjo e yie meso ni onge tin ga sara to kidonjo e yie meso ni e iye ibiro yudo ng'ama ichiwo tiyudo konyruok ibiro yudo konyruok ka tembo biro tiyudo konyruok ka weche nyithindo biro tiyudo konyruok idonjo e yie meso ni e iye idonjo e yie mane e odiechieng' ma kawuononi Wachako 22, 2022 idonjo yie manne. Ruoth Yesu pake. Idwa tiyo tich Nyasaye nang'o e 2022 idonjo yie ma Yesu onge iye idwa bet nang'o? Ja Kristo ma pinga pinga wach kikelo ma to ping kikelo ma to ping o pinga pinga wich. Bende kik chandi idonjo yie ma Yesu onge. Ruoth Yesu pake. Yesu noa malo mokwero yamo kowacho ni nam ling' ling' pie Gikanyono yamo noweyo kudho mi nam nokwe. Ruoth Yesu paki. Nam nokwe. Yamo bende winjo dwonde to winjo dwonde kakowacho apaka rumo. Yamo bende ling'isi owinjo dwonde kakowacho apaka rumo. Yamo bende ling' thi owinjo dwonde kakowacho apaka rumo. Yamo bende ling' thi owinjo dwonde kakowacho tapaka timang'o. Luoro marang'o. Kidonji yie meso ni iye to apaka bende winjo dwond Yesu to luoro marang'o. Riwo gi kiawa marang'o. Koso kwe marang'o. Ka yamo winjo dwond Yesu to ling' thi, to apaka rumo to konyruok betie. To kiting'o Yesu ja Nazareth luoro mar ang'o? Emomiyo koro duoge ngima ni ng'at Nyasaye. Odiechieng' ma kawuono manie lemo kani, apaka mane mosechandiga ming'a? Yamo mane mineno ka kudhoni marach? mosema imor ma wach Nyasaye? En yamo mane mosema ikwe? En yamo mane mosema ing'wono? En yamo mane mosema ihera? En yamo mane mosetiri mabor gi Nyasaye? Bi kindi kod Nyasaye osekethore. Yesu Kristo kobiro bothonwa e musalaba to chwalo machiegni kod Nyasachwa. To ka yamo biro to oseteri mabor. Kawuono ni yoga yoga ni Wuod Nyasaye ni Ruoth ada biro mana kaka an. Ni yamo machanda to en mana ma. Nikech Yesu duond Yesu to winjo nyaka yamo winjo nyaka duonde. Tapa ka timo ang'o? Ling thi. En wach mane? Jopuonjre Yesu ne luor ahinya. Bang' mano Yesu nopenjo jopuonjre niya, ang'o momiyo uluor? Kose pod ok uyie? Ang'o momiyo uluor? Kose pok uyie? Ang'o momiyo iluor? Kose pok iyie? Inyalo bedo maluor nikech pok iyie. Nikech pok iyie ni Nyasachwa to nyalo. Nikech pok iyie ni Yesu Janazareth nyalo. Inyalo bedo maluor nikech pok iyie kata hulo yie ni Yesu Kristo na jawar be pok ihulo, iwuotho awuotha ti luor, ionge kod yie. Ang'o momiyo uluor kose pok uyie? Tapaka to winjo duond Yesu. Yamo to winjo duond Yesu. to yamo ling' thi. To koro wan dhano kwachomo Yesu e musalaba ni Ruoth anta aonge mana yie meda yie. Ruoth anta aonge mana kwe miya mana kwe. Ruoth anta aonge mana hera miya mana hera. Ang'o matamo Yesu Kristo timo e ngimawa? Ruoth Yesu paki. Dipo ka sama dionge kod yie ok rach. Ionge kod yie bera bera. Nikech pok idonje yie ma Yesu ni e iye. Ruoth Yesu paki. Pok idonje yie ma Yesu ni e iye. Pod iriwo kod kiawa ni Nyasachwa nyalo. To jowetwa do timo neno ni Yesu nyalo. Joma ne madho kong'o timo neno kong'o norumo. Watimo neno ni chode norumo. Ito iriwo gi kiawa, pod ichuda chuda. Iriwo gi kiawa, pod imadha madha kong'o. Iriwo gi kiawa, pod idhi mana ka juoke. Iriwo gi kiawa, ionge gi yie, pod iluora luora, pod idhi penjo ji wach. Jomoko nitie ma kadwa dhi dala pod dhi ka jalamo mondi to bende olamoga. Ruoth Yesu paki. Olamoga kendo ngeso ka ngeso to en mana kata kodwa dhi dala to odhi ka jalamo adhi menyo neyo kaka yo chal. Jolamo mag ng'usu motwere gobo mako mako we. To biro timo ang'o? Olamo. To wacho gani Bwana asifiwe, hata mimi nimeokoka nampenda Yesu, to ka jalamo tidhi omi ang'o? Ruoth Yesu paki. Kinde moko nawuoyo gosiepna moro Ne gin gi chandruok mar nyathi. Gibudho kabisa ka pok giyudo nyathi. Higni karibu apar. Koro gichako bedo gi wasiwasi. To mana kama ji romegi, kuonde mwa romegi. To ja, mama moro wacho ni winjoga. Nitie kamoro kama dwa terie. Nyathi ikawo mana e dhoot kacha. Bwana asifiwe. Nyathi ikawo mana kure e dhoot. Ne giwuok gidhi. koro kopenjo ni chele atim nang'o e ing'eni wach ni nyathi moni ikawo gana ere butwa ka nitie kama ikawo ga nyathi acho no nyathi to manitie mana kama ichung'ie kilabo nyasach polo kod piny taya pimo ne wach ana ana ka yanyi no owo to nochomo mana yesu e musalaba odhi mana e hekalu odhi lamo nyasaye ni ruoth kimiya tamiyi botimo singruok kod nyasaye ebinyo nyathi noyudo ne biluongo ni samuel Wasome Muma ka to noriwo gi kiawa bodhi to kodhi ka jolamo noneno masira noringo mana ni ok olemni ruoth opaki noneno masira bo ni guok mako lemni ka jolamo ok ang'eyo ti iriwo gi kiawa nang'o to ka jolamo koro boting'o weche kidhi lamo ni tigolo lewni te Idong' nono kode kiti mang'o e kilemoni. Ke ja Kristo dirit. Igolo lemni te kode kiti mang'o e kilemoni. No ringa ne gabu duogo mako ti mang'o mako lemni. Wuotha wuotha ti boro moko masira. Ruthi sopaki. Riwa riwa kod kiawa iboro moko masira. Masira ma kineno to idhi mana ni Yesu jaja richa chak kuth manyien. Ruoth Yesu paki. Bang'e kode kod lamo Nyasaye polo gi piny bogwedhe kod nyathi ma nyako. Ruoth Yesu paki. Yesu Janareth nyalo kichome tito timoni maber. En otimo maber kisebedo gi yie bibedo gi kwe otimoni maber. Emomiyo koso yie. kelo chandruok ne Jakristo? Koso bedo gi yie nyalo kelo ni masira? Koso bedo gi yie nyalo bi chop mabor? Riwo gi kiawa nyalo kelo ni masira. Emomiyo Yesu penjo jopuonjre ni, to uluor pod ok uyie? Ne giluor ahinya gima notimore e nam. Kare mogik wacho niya, to ne giluor ahinya mi gipenjore niya, ma en ng'ama nadi ma kata yamo gi apaka bende winje awinjani? Giwuotho gi Yesu kaachiel ka gitimo nend Yesu ni Yesu ber to ka pako ling ka Yesu go dwonde piny ba pako ling bi yamo we kudho to giwuoro to mae ng'ama chal nadi to giwuotho gi ng'a gi Yesu mae ng'ama chal nadi ma kata paka bende winji ya winja to ni en ng'ama chal nadi Yesu mwating'o mawuotho kode ni en ng'ama chal nadi ma warawara ng'ato to rito En ng'ama chal nade? Inyalo riwo weche kod kiawa kuri ipenjri ge pinya to Yesu ng'ama chal nade ma kata apaka bende winjo dwonde to ling' thi. Mae ng'ama chal nade? Ma reso joge to rito. Mae ng'ama chal nade? Ma kowaro ng'ato to miyo kwe. Mae ng'ama chal nade? Ma loso yo kama yonge. Mae ng'ama chal nade? Ma doko geno kama geno oserume. Ma e ng'ama chal nadi? Ma piny ng'ado kotim moneno to wuokie chuth. Kane jakongo to kongo rumo. Kane jachode to chodo rumo. Ma e ng'ama chal nadi? Odiochieng' ma kawuono ni ng'at Nyasaye. Penjera ni ngimani to en ang'o? Ma e ng'ama chal nadi e ngimani? Kawuono be nyalo penjo ma e ng'ama chal nadi? e wach mosebedo ka chando ngimani mondo idhi e nyim Nyasaye mondo otimni maber mondo idhi iyudie konyruok odiechieng' ma kawuono mondo idhi yudi nying manyien odiechieng' ma kawuono mondo idogie kitimo neno ka Nyasamaria kadhi timo neno nyithi Samaria dhano nolokre gi neno mar Nyasamaria bang' romo gi Yesu Yesu kiromo go teloki Yesu kelo nying manyien Yesu kelo geno manyien Yesu timo gik mabeyo into mana kibedo gi yie bidonjo yie meso nie iye tiyudo konyruok. Ruoth Yesu paki. Agwenye jalamo timiya yudo nying manyien kara Yesu ber miya yudo nying manyien e kind osiepe to miya yudo nying miwuoro kara Yesu ber miya yudo nying manyien

ta ibedo gi yie ta itimo kinda e nyim Nyasaye ta e chieng' moro tidhi chamo ngima mosiko ma nyaka chieng'. Ok ang'eyo ngima midwa dhi e ng'at Nyasaye kiriwo kod kiawa. Ok ang'eyo ngima midwa dhiye kionge kod yie. Ok ang'eyo ngima midwa dhiye ka jachino limi tionge kod yie. Kionge kod yie idwa dhiye ngima mane? Ngima mosiko ma nyaka chieng' joma nigi yie ema dwa dhiye. Jowetewa ma nyingi ondike e muma ka ne gin jochir. Emomiyo nyingi ondike e kitabu ngima ka. Wakina Mesha gi Shadra giri ne gikadho masiche. To wan to waluoro masiche ka temo biro to wakoso yie tae walal. Nyingwa bende ndik ka. Bwana asifiwe. Nyingwa ndike e muma ka. Doyudore. Be tere chunyi mos bende inyalo tim india ndikie nyinge kata e muma ka ni Charles kawuono to timo ma. Ne gikadho masiche to ne gichung' maber kod wach Nyasaye. Be ne giramore gi nok giwil. Daniel gi noramore gi nok giwil gikadho masiche madongo. Emomiyo kiseyudo nying manyien to ka ilamo Nyasaye mi roho mare maler japuonj to kendo puonji kaka iwuotho e wach Nyasaye. Iwuotho kitang', iwuotho kiluoro Nyasachwa nikech waro kiito gi luoro kod kibaji. Ruoth Yesu paki. Bang' hulo yie kuom Yesu Kristo to adhi e Ruth Youth Rally. Kosewara katieko wige ariyo. To chon iluonga ni Youth Rally lakini tinde iluongo nang'o? Ka wuoge Nyakoche. Wadhi e Youth Rally Parish. To ka chopo to wadonjo kod ndugu mane wadhigo to aneno ka nyiri moko be akucha nyiri moko ma joyuth. To ka gichopo to aneno ka gichako mosre gi nduguni. Mabe hagengni kochakre sani Ruoth Yesu pake. Mos ma korni ma jot ma ok ochakre sani. ochake nyaka 90s kucha koro ka nyigo bende no ka gimosra mosa maber mabega kwa mabega maber nyira adi abich tae tachung' to ka gibiro tadogo chien tawacho eh yesu wuod nyasaye hama to gimosra mosa to koro samoro ata penjo ndugu no to fred apenji to en mana kama en mabega kwa mabega to mabega ncha we piny kucha kendo luwa nyaka ka to wacho ni ah, ah, wanamosa amosa hera mar Kristo en ama bega kwa mabega oh. to be nusud apenjo ni be nwasud adier ka mabega kwa mabega ni sudore nwawuoth gi warruok mar Nyasaye mabega kwa mabega ok nowuothre jowetewa ok nowuothre dhano nolal te be nyiri nomako iye jowuothgo nolal te mabega kwa mabega emomiyo kiselamo Nyasaye to miye roho maler japuonj puonji kaka ibedo gi mpaka Wach Nyasaye ibedo gi rieko tibedo kod mupaka ok idhi adhi ahinya. Ibedo kod ritruok kod luor kod kendo kijwa wuotho kod Nyasaye. Yesu Kristo jana iwuotho go mana kende. Emomiyo ka Mariam nosemako ich mar Yesu Kristo to nokwer Josef ni koro kik ibed kode machiegni. Nikech omako ich kuom teko manadi mar Roho Maler. Yesu bedo abeda kende maonge gimimedogo. Obedo abeda kendo nogi gi bithinego. E kin ni ithene gango. Iriwe ko dango mo ma iteko mar ho male. Iriwe gango. Iriwe ko dango mo mi koso yie. Okine kiriwe. Omiyo ge kod chir ma timo ne Yesu Kristo. Kidhi kamo itimo ni ng'at maber, ikadha kadha gi rieko na an Charles, warok to kichopi. Nikech idhi kambo ma ok onego wachi wach warruok. Ionge kod chir mar timo nend Yesu. Emomiyo chir mar timo nend Yesu te ma kelo ni Jakristo konyruok. Ka oshuhuda onge to warruok bende onge. Bwana asifiwe. Idwa locho nade tionge kod ushuhuda? Idwa locho nade kionge kod neno mar ngimani? Idwa locho nade kiwacho na to mano kanya timo an Yesu wara? idwa locho nade kok inyalo wacho mano idwa kadho akadha gi rieko kindi gi nyithindo idwa kadho nade kok ichung' maber gi warruok mar nyasaye idwa kadho nade jowetewa kok iwach kano wariga nyithindo bende kia to anyuola bende kia to jaodi midago bende kia winjo ga ni idhiga adhiya lemo nikech onge kata lokruok kata di kata achiel onge ga jadi dhiga St. Stephen's onge ga jadi dhi lemo Kariobangi to dhi lemo Huruma to lokruok kata di Pod kelele ilele koduoko me tindi mer go wach. Ko dak joko ngadi ariyo. Bwana asifiwe. Joko ngadi ko dak e ot ngato mer go kongo to ngato mer gango go wach. Idonje yie mane ja Kristo. Odiochieng' ma kawuono idonje yie mane. Duoge e ngima ni ng'at Nyasaye idonje yie mane. Nikech kimer go koko tidonje yie mesongi. Kimer go wach tidonje yie mesongi. To gi ng'ama yanyo ji donjo yie mesa onge. To gi ng'ama toke tek idonjo yie mesa onge. Ki ng'ama dhi ka jolamo idonjo yie mesa onge. Ki ng'ama dhi ka juoga idonjo yie mesa onge. Ka mpango wa kado bini mana gote lego mana ka idiri mana ka Bwana sifiwe mpango wa kado tunutie idonjo yie mesa onge. Bwana sifiwe. Eh, wabeyo kabisa ka wane chokruok. Wabeyo kabisa kata kazi wabeyo wakwe kabisa. to upanga wakanda to ma moro diideo ka moro ikona moro tiling ka thi ta miti menen wadwa dhi pulo mane jochidi to ok donj joma gajo wacho ok donj joma dhi ajuoke bende ok donj mana ji moter joma timo nendi yesu man kod loch mar nyasaye e ngimagi eman gi teko mar dhi e polo ka nyasaye idwa dhi e polo mane ng'at nyasaye kiriwo kod kiawa idwa dhi e polo mane Emomiyo chunya pod sayo Ruoth ahinya, ni Ruoth mondo omed konya mondo kinde ka kinde adonje yie ma Yesu nie iye ma kapako biro to iyudo ng'ama ichiewo kawuono ni idonje yie machiel lorie yieno lorie yie ma Yesu onge idonje yie ma Yesu nie iye Mondo yudie ng'ama ichiewo. Ruoth Yesu paki. Yer mana yie ma kirito mondo oteri e ngima. Idhu mana yie ma Yesu oidho mondo idhi e ngima. To idhu mana yie ma ne Yesu oidho mondo idhi e ngima. Idhu mana yie ma Yesu oidho mondo idhi e ngima. Idhi mana yie ma Yesu otimo ang'o? Oidho. Thuolo nitie jo Nyasachwa. Kata obedo ni ok osetimore maber, kata obedo ni isewuotho marach, kata obedo ni iseriwo kod kiawa, kata obedo ni isekoso yie, to kawuononi idhi e yie meso ni iye mondo iyudie chir mar timo neno, mondo iyudie nguvu mpya, mondo iyudie teko mar dhi nyime, mondo remb Yesu mane ochwer e musalaba mondo oluoki e ngimani, mondo iyudie teko mar bedo nyathi Nyasaye. ni jogo ma noyie kuom Yesu Kristo ne giyudo teko mar bedo nyithind Nyasaye. Kawuono ni kane hulo yie, Ruoth biro kecho ngimani, ibiro yudo teko mar bedo nyathi Nyasaye, to kane ichako wuoth manyien, koro gik machon kadho, te gik manyien biro, kod iwuotho kiluoro Nyasaye, kirito waro kod luoro kod kibaji. Ruoth Yesu paki. Waro kok wuothi awuotha abal. Wadwa kok wuothie ka joma obet e sofa set ma tiyo biro madongo mwatarregi. Ah ah, wadwa kok wuothie kamano. Wadwa kibet mana e stool mok inyal nindo. Ibed abeda alert. Mondo jachien kik mi nind. To kidwa wuotho bed gi wadwa kuma nindo go to ibet abeda e sofa mos idhi e tiendi to itimo ang'o? Inindo. Donjo e yie madhi kanye? Idonjo e yie madwa tiri kanye? Be idonjo e yie ma dwa tieri e ngima mosiko ma nyaka chieng'. Koso idonjo e yie ma Yesu onge. Onego ywag ni wuod Nyasaye ruoth kecha jaricho. Onego ywag ni Nyasaye ruoth kecha jaricho. Mondo luoki gi rembe ma nochwere musalaba. Remb Yesu e fungu ma yawo dhod polo. Ka ok oluoko ngima ni bichako oth manyien. Binego dhano machon kuom teko mar roho. Niti idwa dhi kanye? Bwana asifiwe. Amen. Ka ok dhano machon orumo kuom teko mar roho, to idwa kadho nang'o? Idwa timo nade kok oluoki gi remb nyarombo? Idwa dhi ngima mane? To remb Yesu te ofungu ma dhaod pod nyim Nyasaye onge gimoro kata achiel. Mana ruoth kecha jeri chi luoka gi rembi manochwer musalaba cha kuth manyien bas isechango. Ruoth Yesu pake. Mano kende mene nyim Nyasaye onge ng'ama donjo ma kotimo ang'o mak oluok kod remb nyarombo. Tinde wawer awera higini, tidiri iling' aling'a thi ni pok ochopo. Bwana asifiwe. Pok ochopo, pod irito garita. Pok ochopo, to richo timonya monya, timadha madha richo tidhi adhiya, to pok otimo ang'o? To ok iwe nyaka richo kapok ochopo. Ruoth Ruoth opaki. Ok iwe nyaka timo richo nikech waro pok ochopo. Waro pok ochopo to richo tidhi kodo mbele. To Ruoth biro biro saa asaya ka kinde ni koro wadhi madhi piyo piyo kabisa. Ruoth ka ibiro kata sani ibiro yudi kichal nadi? Kobiro omo kobiro omi kata sama wanie kani ibiro dhi kanye ka ok iloso ngimani. Ema omiyo jowetewa doga doga e ngimani ng'at Nyasaye to nyaka ne chak lemo nyaka odiechieng' ma kawuononi tiseutho nadi? Joma rangi neni nang'o? Osiepeni neni nang'o? Janyuola kacha ineni nang'o? Kama itiye kacha ikadho weche nadi? Kuno ma tiyo oting'o weche mang'eny ikadho gi nadi? Ka lwenyo biro ikadho nadi? Ka temo biro ikadho nadi? Ka tuo biro tikadho nadi? Onego iywag luor Nyasaye nano ka biro mana ira ja richo kanyal. Aseriwo chini kod kiawa. Asekoso yie. Asewuotho ka luor aluora e nyimi, asewuotho ka onge kod cher, to kawuono ni an iyud teko manyien, to mana kihulo yien wuoth kecha jaricho, to obiro luoki gi rema manochwer e musalaba, to iyudo teko mar bedo nyathi Nyasaye. Ruoth Yesu opaki. Adwaro bedo motegno nyaka ane

Jasigu go koni gi koni gweche mang'eny to iros ngima gi Nyasaye. Jogi misewaro moseyie kuom od Yesu koro konygi akonya jaduong' mondo gisik e warruokni ka imi gichwiri med gi yie. Erokamano Wuoro manie polo malo ma jogi be pok oyie kuom Yesu Kristo aketogi e lweti mondo ipar ngimagi. Par ngimagi Jehova Nyasaye mondo giyie kuom od Yesu Kristo mondo gitim ne ndini giyudo nying manyien. Ero kamano komanda Marley, wacho ni kwa kwayo timu yawa bende kwa dongo ti yaonwa. Yawa na disin mag polo jaduong' ma konyo lor kichung gik matek matami. Wan ko jiwe twako jovo nyaswacho man gi chando ng'upogore opogore. Nyithindwa keti luti nyaswacho mondo iritgi. Wan kod nyithindo mosetigo koleji nyaswacho tich to onge migi e tich Nyasaye. Migi e kwe woro manie polo malo nikech onge gik matek matami. Dhi migi osiepe mabeyo nyasacho nikech jachien osekawo nyithindwa to etero mabor. Nyithindo osedonjo e grups maricho, gisedhi mabor kodi Nyasachwa, kendo gimiwa jonyuol wabedo kod stress. To aywak ni Wuoro manie polo malo mondo ipar nyithindwa, migi ikwe Nyasachwa mondo imigi e tich. Par ngima gi Jehova Nyasachwa mondo iloch gi kuma ruodhi ngima nikech onge gima tek matami. Erokamano komanda malewa, iwa ni chung'ie kedo gi gima tek matami Wuora. Agoni erokamano ruodhi ngima nikech in Nyasaye manyalo gik moko duto. Wan kod jowetewa man kod del manyap ka Nyasachwa keto gi e lweti. Migi chang Wuoro manie polo malo, migi e ngima. mondo gitime ni Jehova Nyasaye Nyasaye ma jachang machango jogi wuor manie polo malo. Iparo jogi ipar gi Nyasaye, igwedho jogi igwedh gi wuor manie polo malo, ichango jogi ichangi kuma ruodhi ngima nikech Nyasaye mnyalo gik moko duto. Onge wach mane osekele nyim otamo iloso Nyasaye. Onge tuo mane osekele nyim otamo ichango wuor manie polo malo. Mondo kipar jo Kristo gi Jehova Nyasaye mondo ng'ato mondo odhi opar maber. to moloyo konyogi ma gijaduong' mondo gidonj e yie ma Yesu nie iye ma ka pok obi to giyudo ngama gichiwo Jehova Nyasaye podho paro manie chuny mag teko mar roho mari maler nikech Nyasaye manyalo gik moko duto nyicha ni puonjo weche manie polo Yesu Kristo nitie mach manyaka chieng' to nitie ngima manyaka chieng' nyocha wayie kuom udi Yesu nodedhi e ngima mosiko manyaka chieng' Nyasachwa koro imako mondo wasiki warokni ka imiwa chir imiwa neno maber iting'wa malo ka iwe cheni jaduong' mondo wayud loch kinde ka kinde malo e weche manie piny koro ng'oni ni mondo umwa Jehova Nyasaye kitele weche te Jehova Nyasachwa nikech ogig matek matami iparo jogi iparwa Nyasachwa ichango jogi ichangwa jaduong' igwedho jogi igwedho oro manie polo malo iting'wa malo e kinde kinde Jehova Nyasachwa nikech ogig matek matami koro ng'oni ni mondo umwa kitele weche te E nying Yesu Kristo ma Jawar. Amen.